So mae clyw celf. Right, rhan pwysig iawn o wneud cartoons ydy i fel i gorddweud, i exaggeratio pethau. Felly mae'r un peth yn wir gydag emosiynau. So, nawn ni ddechrau fan hyn gyda wyneb sydd chydig bach yn grac. Mae'n irritated. Ond sut ac yn ni'n neud yn fwy felly? A ni'n newid y wyneb yma i wneud yn fwy grac. So, beth allwn ni'n neud? Wel, Felly ni'n symud yr eiriau yn fwy drwm fel hyn, dwi'n gweld. Felly, dangos y danedd. Boch e sydd gyda bach o liw yn nhw, dych chi'n mynd coch. A dych chi'n gweld, mae'n edrych yn fwy crac, ond beth am ni fynd yn mhellach, beth allan ni'n neud? Wel, a ni'n neud siap y gwyneb fel oedd e. Falle mwy o ddanedd, llygaid yn fwy gwyllt. Falle'r llun yn gwyneb. A'r ysgwyddau'n dod lan, tens i gyd. Felly bod y gwallt yn dechrau sticio mas hefyd. Beth am cwmwl di uwch ben. Rrr, mynd yn fwy grac. Beth am ni fynd yn fwy grac? Yn fwy eithafol, beth allwn ni wneud? Hmm, Beth am y wyneb i gyd yn dechrau sgrensio'n lan i gyd. Arrgh. Chydig o stem yn dod mas o'r clistiau fel yna. Gwallt yn mynd yn fwy wyllt. Popeth yn clensio. A dyna ni. Dych chi'n gweld? Mwy a fwy... Hmm. Trydan. Tyrannau'n dod mas o'r pen. Um, neu beth am un cam extra. Mor grac sydyn mae'r pen yn ffrwydro'n llwyr. Fedrwch chi ddim rili really fynd yn fwy eithafol na hynny. Dwi'n eich chwythu'r ben lan mynd i ddarnau bach. So ydych chi'n gweld, cam wrth gam, allan ni fynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy eithafol. Beth am i ni trio wneud yr un peth gyda wyneb sy'n um, ofnus. So ni'n dechrau fant gyda'r wyneb sydd tipyn bach wedi cael rhyw fath o braw. So, dyna ddyn ni gyda'r blaen. Ceg bach crwn fel o. Dangos bod wedi cael bach o sioc. So, sut ydych chi'n gwneud hynna'n fwy eithafol? Wel, beth am roi'r eiliau? Cofio'r eiliau? Ei fyny â nhw. A dyna ni. O, y person yn edrych wedi cael y fwy o braw. Gwthio fe ymhellach, a mae'r gwallt yn dechrau mewn mas. Falle bod wedi gweld rhywbeth hynod brawychus, llyged bach yn hirach, eiliau reit lan. Allwch chi hyd yn oed symud yr eiliau bant o'r pen os ydych chi moyn. A sut ydych chi'n gwneud yn fwy eithafol byth? Wel, Beth am i ni dweud, fel person dros di dechrau, sgwniwch er yn llwyr, waa! A dych chi'n gweld, mae'r gwyneb wedi dyflannu. A just trwy'n dyn ni'n gweld, a'r person yn mynd, aa! Mae llunellau wastad yn help, a'r gwallt yn mas os ydych chi'n. Dych chi'n gweld, cam wrth gam, yn fwy ac yn fwy eithafol. Reit e, dyma ychydig o'n weithiau o wynebau eraill allan ni'n neud. Beth am rhywun mewn cariad, calonau yn lle llygaid? neu rhywun sydd jyst wedi blino'n ladd a llygad yn drwm. Rhywun sydd yn hmm, teimlo bach yn puzzled gyda rhywbeth. Neu beth am rhywun sy'n teimlo'n chwil, yn dizzy, am ser yn mynd rownd y pen, a'r llygad, ti'n gweld y roli o dros bob man. Neu rhywun sydd wedi gweld rhywbeth anhygoel. Waw! Go hwnna! Neu rhywun sydd yn edrych yn ddrwg dybus ar rhywun arall. Hmm. Neu beth am rhywun sy'n bod hmm, llinell sydd. Dych chi'n gweld? Pob math o bosibiliadau dych chi'n gallu trio. Her heddiw yw i droi wynebau yma yn fwy eithafol, mwy extreme. So dwi'n hapus, mwy hapus, mwy hapus, trist, grac a braw. So beth am i tri i chi drio a i wneud nhw'n fwy a fwy eithafol. Felly, sgwyn i ffwrdd, cael fod y bwrdd, hwyl, wel eich chi bori.